Ka khat hnih te chim ve ko la. Ti ti cun nunu nih khan han chim di cang khuami Khrihfabu vialte hna ka nu le ka pa nan dawt hna lawng si lo in an fara tiang nan kan dawtnak te kan hmuh ti khan kan lawm tuk ti kha hmasa bik a chim ka nu macun keimah nih ka dirhnawh chantertu nai khen kain kanu lo ka pan diar pha la ka te a tu la pha ta an nei chian ya zo bia si lo in mi tampi chu amma nan chim bang fanu fapa ta aro balai chung chol zon hon zong atam pi a chia kho min han se sana te an ni chu balai chung chol hon in fanu fapa ca can nan kan chiarpiak kho mi an si lo na tein a sang bikmi vawlei cung a sang bikmi ei kan sertu Bawipa Pathian thluachuah te khan kan hampiak ca khan kan lawm tuk a hlei in chimri ka duhmi cu atu ah khan ka nu le ka pa an pahnih te an dir tikah kan fanu kan fapa hna nan kan ngaithiam mawn ti ti bang Fanu papa in kan nu le kan pa cu in pakhat nih kan lungtlin lo nak um lo. Nu le pa nih kan dawtnak tu kha ṭhimfang um hman. A cham kho mi hna kan si lo hawi pha bang in nu le pa ca ṭhatnak a tuah kho mi pakhat nih kan si lo ṭhatnak tu a za chim lo. Nu le pa mitthli tlakter tu fanu fapa tu kan si. Amma tu in kan ngaithiam an ti tikan kan ngaithiam tu pula. Pathian zong nih an fanu le an fapa le kan dihlak cungah kan thinlung chungah hmai le kan nun te phim kan chim sela nu le pa nu lei chan in hi tlak tertu le ngaichiattu tertu fanu fapa kan rak si mi vialte kha

Baibal hmun hi a ka rak kir ta la. Mukhernak. Mai. Mai. Exodus pakhun ah tlangtlin in a kai kan dir hna lai. Nan nu le nan nu le nan pa kha upat hna u. Cuti nan tuah ahcun Bawipa nan Pathian nih an pekmi hna ram ah hin ahin saupi nan um lai.

Nangmah an hringtu na pa kha a bia va ngai, na nu kha a tar tikah va setset hlah.

thiang Bawipa an thangṭhat mi kha Bawipa nih thachuah pe chin na mong ko hna seh an mah zong he chiatnak ṭhatnak ah

Fapa hna an sunparnak cu an pale hi an si. Bawi kan zong chuahpiak ko seh. Nihin ni ah hipa innchungkhar khar hna hi vanṭhat taktak an si tiah ka ruahmi an si. Fanu fapa, nupi pahnih chung in fanu fapa para ngeih hna i nihni a nung dap tein an um hi. Cu lawng si lo, mi cheukhat cu va he fa he ai tlaimi hna an um cang i inn ah tuu le fa an i cang hna i hi a tuu le fa hna hi tar ngai an bawl u cang a tuu an bawl hi an sui chin a si i ka hmuh tikah Baibal bia tling tiah ka ruah cun fapa le hna an sunparnak cu an pa le a si i itual tuk thlacamnak le tuahnak kan zawh tikah atu fale nih chim cang bantukin fale nih nu le pa sinah thluachuah hal hi a tam deuh an si i nu le pa nih fale cungah thluachuah hal timi hi a um tuk deuh kan khua hin a tonmi mai lo ka thinlung chungah ka ruah pengmi si cucacun darcin nu le pa mipa ṭha tak nan si i nan sinah chim ka duh Babel bia kan zoh tikah

Hmurka le dang vialte kha Jakob cung ah cun kan tu le fa kan nu fapa hna an si kun ti a si kan ummi a si. Nihin ni ah hin hi bantuk thluachuah halnak kan timi hi a sunglawi kan Pathian kong nih a kan cawnpiakmi a si.

Ninni caan hi nang an thin chung rian pathuan na ka theih te hna lo. Bawipa kan Pathian na kan dawtu nangmah na awt te le khualram nih an hal piak mi hna dawtu hna nih an hal piak mi hna si chu an di rak chu tlung ko se kan sin thlang ka cham. Bawipa le kan Pathian kan dawtu na ratnak mi vel ngai nam zafa an am ko se kan mah le ram zai hmet pek khom mi kan ngei lo zai hmet tu khom mi kan ngei lo then khom mi zai hmet ngei lo Bawipa ka Pathian hi zangah dawtnak lungthin tak te le siangnak lungthin tak te ka fa le ka tu le an dihlak sa thla cam mi vialte ne an aunak te he nan ka theih piak Bawipa thluan kan chuh piak hram ko tiah Israel kan tat kan boi thi zang fa su kan ka Pathian amen si cun wa funu lam pa le ha ka chim cam bantukin Pathian nih lam hruai ko hna seh nan nu le na pa ne zeman kan ngei mi im ram Nan nu le na pa zeihmanh kan ngeih mim lo. Innlo zong kan roh kho hna lo. Cholava zong kan roh kho hna lo. Cu bantuk in hi ni caan hin ngeitu Pathian nih a ngeihmi chuahvan luhnak nan sinah Bawipa Pathian hlun khawhnak hnga dingah Jesuh min lila in thluachuahnak kan in pek hna. Bawipa na chuahnak kan pek piak ko seh. Lila kan dir la,

Zeitikhmanh ah a dong lomi kan Pathian kan Bawipa Jesuh Khrih i a dawtnak, a velngeihnak, a zaangfahnak, thiangthlarau lamhruainak hnangam thluachuahvan unau vialte cu a tululrual tong ti loin kan Bawipa Jesuh min hut caan sung ko seh. Amen.